नमस्कार हम नितेश झा अहाँ सबके स्वागत अछि मिथिला टॉकीज के एक खास प्रोग्राम खिस्सा में ई खिस्सा 40 के दशक के छै 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत भेल रहे एकटा एहन आंदोलन रहे जाहि में राम- नामी गिरामी लोक से लऽ कऽ आम भारतीय तक के सहभागिता पुरजोर तरीका से रहे सभक रग रग में क्रांति दौड़ लागल रहे एहि के ठीक दू महीना बाद कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र के जन्म भेलन नर्सिंग होम में बच्चन साहब के मित्र आ जिनका ओ गुरु मानित रहथिन से बच्चा के देखबाक लेल पहुँचलखिन बच्चा के देखैत काल नाम रखबाक चर्चा उठि पड़लै एहि पर माहौल के हिसाब से हुनकर मित्र यानी बच्चन साहब के मित्र बच्चा के नाम इनकलाप राखि देलखिन ई इनकलाब बाद में जाकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के रूप में दुनिया भर में जानल गेलखिन आ नाम रखनहार रहथिन ऑक्सफोर्ड वेस्ट के नाम से जानल जायत वाला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर अमरनाथ झा आई डॉक्टर साहब के जयंती छन हिनकर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान मानल गेलन है मधुबनी जिला के सरसा पाही गांव में 25 फरवरी अठारह में महामहोपाध्याय डॉक्टर सर गंगानाथ झा के पुत्रक रूप में डॉक्टर अमरनाथ झा के जन्म भेलनि पिता के ज्ञानक ओहदा के परिचय एते पैघ जे हुनकर छत्र छाया के कारणे डॉक्टर अमरनाथ झा बच्चे सँ मेधावी रहथिन

उन्नैस सए तेरहसँ उन्नैस सए उन्नैस तक अमरनाथ झा मुर सेन्ट्रल कॉलेज प्रयागमे पढ़ाइ केलखिन उन्नैस सए उन्नैसमे एम ए विश्वविद्यालयमे प्रथम स्थान प्राप्त केलखिन विश्वविद्यालयके समयमे हिनकर ज्ञानक परचम लहरेनाइ लगला परिणाम ई जे पढ़ाइके ठीक बाद

शिक्षाविद डॉक्टर अमरनाथ झा जी के हिंदी के प्रति अगाध प्रेम के आइयो याद कल जाइत छन डॉक्टर साहब अंग्रेजी के प्रोफेसर भेला के बादो हुनकर हृदय में हिंदी बसैत छलन डॉक्टर साहब अंग्रेजी के विभाग प्रमुख सेहो छला मुदा हिंदी के ओकर अधिकार देवाक लेल जीवन भर प्रयास आ संघर्ष करैत रहला वही समय में हिंदी में उत्कृष्ट काज होइत छले लेकिन एहिके बाद ओ हिंदी के अपन वास्तविक सम्मान के लेल संघर्ष करऽ पड़ैत रहे एहि के लेल राजभाषा के गठन कयल गेले एहि के संघ अ, सदस्य बनाओल गेला डॉक्टर अमरनाथ झा

साल उन्नीस में शिक्षाविद अमरनाथ झाजी के साहित्य आ शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काज के लेल पद्मभूषण से सम्मानित कयल गेलनि कहल इहो जाइत छै जे हिनका अपना छात्र सबसँ खूब प्रेम रहनि तहीसँ देशक भविष्य छात्र सभक बीच ज्ञान बिखेरे में कोनो कसर नहि छोड़लथि हिनकर बारे में कहल जाइत छै जे अपन अंतिम समय में वेतन के लगभग पूरा हिस्सा योग्य आ जरूरतमन्द छात्र पर खर्च कऽ दैत छलखिन हिनकासँ सीखऽ लेल बहुत किछु रहनि हिनकर सङ्गी साथी सब अपन किताबमे लिखैत छथिन जतऽ ए जे बैस रहैत रहथिन ओहि टेबलके राजा ओएह रहैत छलाह भाषण आ वाद विवादमे पारङ्गत डॉक्टर साहेबके उपस्थिति मात्रसँ लोक शान्त पड़ि जाइत रहनि एना कहल जाइत छै जे हुनका सुननाइ आ माने बौद्धिक भोजन ग्रहण केनाइ बात बराबरे। डॉक्टर साहबके व्यक्तित्व एते पैघ रहनि जे हुनकासँ जुड़ल किस्सा प्रसंग आइयो अपना सबके बीचमे उठि जाइत छै केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पतिमे सेहो हुनकासँ जुड़ल एकटा प्रसंग उठल रहै जकरा बारेमे जानि आ सुनि हम अहाँ सब गोटा गौरवान्वित भेल होइ प्रसंग ई रहे जे केबीसी के बारहवा सीजन में एकटा अरुण झा नाम के प्रतिभागी आयल रहथिन मंच पर चढ़ते अमिताभ बच्चन हुनका झा साहब कहि कऽ संबोधन केलखिन झा साहब अ, कहला के बाद में अमिताभ बच्चन कहै छथिन जे हम अहाँके ई शब्द कहि कऽ क्या संबोधन केलहुँ एहि बारेमे तऽ जानि लिअ तो कहैत छथिन जे हमर पिताजीके एगो मित्र आरो गुरु रहथिन डॉक्टर अमरनाथ झा जिनका हमसभ आइयो खूब सम्मान करैत छियनि हुनकर सरनेम सेहो झा छनि एहि लऽ कऽ कोनो झा सरनेमवलाके हमसभ देखैत छी तऽ हुनका प्रति अलगे सम्मान उत्पन्न भऽ उठैत अछि ओ कहैत छथिन एकटा आर चीज एकटा आर प्रसङ्गके जिक्र करैत छथिन जे डॉक्टर अमरनाथ झा जी के द्वारा हुनकर पिताजी जी के एगो नीलम के औंठी देल गेल रहन जरा आइयो अमिताभ बच्चन के पूरा परिवार धरोहर के रूप में सम्हार कऽ रखने छथिन एनाहिते कतेको हिनका से जुड़ल किस्सा प्रसंग छै एनाहिते एगो हम पढ़ैत जहन छलहुँ तऽ एकटा आओर प्रसंग हमरा याद आबै छै जे हुनकर सख्त स्वभाव आओर देश प्रेम ओहिमे झलकैत छै डॉक्टर साहब अ, के ई प्रसङ्गके लेल फेरसँ हम अहाँके उन्नैस सए बयालिसमे लऽ चलब भारत छोड़ो आन्दोलन रहै आ विद्यार्थी सब सेहो धीरे धीरे आजादीके लेल उग्र भऽ उठैत रहथिन इलाहाबाद विश्वविद्यालयके छात्र सब कचहरी पर झंडा फहराबऽके लेल निकलि पड़लखिन एहि दौरान एकटा छात्रके पुलिस द्वारा गोली चलाओल गेलै एहिमे एकटा छात्र शहीद भऽ गेलखिन एहिके बाद छात्रके बीचमे आक्रोश उत्पन्न भेलै छात्रसभ एहि सहित छात्रके पार्थिव शरीरके लऽ जाकऽ विश्वविद्यालयके छात्र संघ भवनमे जाकऽ राखि देलखिन व्यवस्था नहि बिगड़े एहि दुआरे ओहि कालके तत्कालीन डी एम डिक्सन विश्वविद्यालयमे जायके लेल चाहलखिन प्रॉक्टरसँ अनुमति लेलखिन प्रॉक्टर हुनका प्रवेश करऽ के लेल विश्वविद्यालय में साफ मना कऽ देलखिन ऐसे तिलमिला कऽ अंग्रेजी शासन के डीएम डिक्सन वीसी साहब लग पहुँचलखिन आ वीसी साहब रहथिन डॉक्टर अमरनाथ झा ओ अपन सख्त स्वभाव आ देश प्रेम के चलते डिक्सन के कहैत छथिन जे हम अहाँ के प्रवेश के अनुमति नहीं देब तो ओ कहलखिन डिक्सन जे हमरा व्यवस्थाके सुधारैके लेल अन्दर जाय पड़त तो कहलखिन साफ साफ कहलखिन जे विश्वविद्यालयके व्यवस्था सुधरनाइ हमर काजे अहाँके नहि अहाँ जाउ डिक्सन वापस आबि गेलखिन एहिके बादमे साँझमे डिक्सनके जनाजा निकालल गेलै आर विद्यार्थी सब एहि जनाजाके सङ्गे नारा देलखिन कि ये डिक्सन का जनाजा है इसमें धुन के चलो